Mō na whānau ko te hau whāpāhi tōna kara kau te wā, ā, ko te ko te rangi hau te rangi. Ā te te tuaiwa o Akuhata, ā, ko Te Rahoroi. Aue, kare noa a tama nui te ra, kia oho, he maha oku mahi i te rangi nei, a, ko te mea tuatahi ko te whakapakari tinana, a te haurua mai i pahi te ono ka wehe mo te, mo te whare hakinakina, no reira mo tera, a, e roa oku parakuihi.

Kotahi anō māua kua kua wehe te whare. Ai, nā nei, ā, ko tēnei wā, ko te wā nei, kia, kia oho ake te tinana. Kia whakatangi ai ngā waiata tima pai, he? Hai tari haere. Ah, kua tae mai ahau ki te whare hākinakina. Kei te oho a Tamanui te rā. Tēnei wā, ā, ko tēnei te wāhi, te pupuri tere! Me haere ki to tō.

Ā, ko tēnei taku hoa rerekohu, ā, ko tēnei tōna wā tuatahi, kua tau mai ki tēnei ā, parihākinakina. Ā, pēhea ngā mahi mō rāua? Ā, kai te kaha, kai te kaha rawa, ā, tino maha te, te heke o te werawera, ā, kua. E tino, e tino ingoa te kaha o aku ringaringa inoa nei. Ki o whakaaro ko hoki mai koe? Ae, ka tika ra. Ina ko tai te tuku kia whakamārama i nga mahi i te rangi nei, ai aha tau tuku? Mana. Auē, te pai hoki o te whakapakiri tinana i te rangi nei. Ā, kei te haere tonu ōku hoa ki roto rā. Kia kaha koutou mā, whakautua ngā mahi. Ā, ko te, ko te waru karaka i te ata te wā ināianei. ā, ko utu ngā mahi mō te, mō tēnei ata, tēnei wā, koki ki te kāinga, ā, mō te parakuihi tuarua. Ā, kua tae mai mātou ki te parakuihi tuarua o te rangi, ā, ko tēnei te whānau i, ā. I whakapakari to ratou a tinana e te ata nei. Kia ora kia ri. Kia ora. No reira, te kai noa nei. Tena. Te panana, te heki, te tihi, te panikeke. Oh, te tohora. Te tohora. Te tohora nui. Ah, he pekana. Ah, no reira, ka muri i tenei parakuihi. Ah, tena kai koe hari te tikina hei ah.

Kia ora. Ā, kei te haere tātou ki a mātou, aroha mai, kei te haere mātou ki a Kaipātiki ki reira a Kutiaenga Makoe, ki reira ētahi rangatira ā, nō tā, ā, nō tāwāhi, ā, me kīnei i whakarangatira ai taua kaupapa nō reira. Ā te tino pai o te rangi nei, i whiti mai te rā, ā, kei reira te rā e whiti ana, tēnā pea ka haere ki, ā, ki te moana.

Ā, ko tā. Ki te toa nei, ā, ki te hokona i ngā pae o te wiki, ā, mō te kāinga hoki. Ā, nō reira, me haere ki roto nei. Kotahi tekau, e rua ngā hipi, e toru ngā heihei, e kūmara, e pokena me ētahi atu mea. He māhanga tangata, tatari ana i.

Ā, ko Te Haurua Mai Te Whetū te pō te wā. Ā, kei te haere māua ki ngā whare pikitia ināianei. Ā, ki reira mātakitaki ai te kiri, kiriata a ngā kaitiaki o te, o ngā ao ātea. Koira o ka kupu mo tera kiriata i tenei wa ki te tikina mau he kai mai i a Hamuhupeka Kingi tena to mau ho i tenei wa engari ko tenei te wa kia haere no reira ka kitea koutou a konei. Kia ora tatou, ko te Ahuromai te tekau karaka te wa ka tae ono ahau kua. Hoki ora mai ki te kainga mai i nga whare pikitia, a taku aroha kare au e tae ki te whakaatu ia ki a koutou, a te ahotanga o te o te kiriata ra, e moe ana tatou katoa, e maha nga ture mo nga kamera ki roto i nga whare pikitia no reira a. Ina ka tipako au kia kotahi te kupu kia whakamarama ai te kiriata, a rawe, rawe. Ā, tino hātakihi, tino pai ngā āhuatanga whawhai ki roto i te kiriata katoa, ā, ko tōku, ko taku, ko taku kaiwhakaari papai rawa o te kiriata katoa ko, ko Groot, ā, tino hātakihi, ā, tōna, ōna kōrero, ōna kupu, ā, me tōna kanikani, ā, i roto i te, ā, i te whakamutunga o te kiriata. Engari, ā, Kua tae tātou ki, ki te rikoata whakamutunga o te rangi, ki, ki ōku nei whakaaro, tino, tino pai taku rangi, mai i te whare hākinakina i te ata nei, ā, te whakapai i aku makoe, te whakapai i aku makoe me, me aua āhuatanga katoa, ā, Te, me te kiriata, ae. Ā, ina kare, kare anō koutou kua kite e tōu kiriata, haere ki te, ki te kite, nā te mea, ā, ae, rawe. Engari, ā, engari mō tērā, ā, tēnei te mea atu ki a koutou, ko, ko mātou ki taki i, i te katoa o, o te kiriata nei, ā,